ngori ana mafhungo ane ni khou tou funa vhudzekani nga nḓila ine si khou tou pfa ni khou ṱhoṱhonwa na lala na muthu u lala na muthu zwi ḓa na vhuḓifhinduleli vhu mangadzaho nga maanḓa eh? a u sendeliwe ngori it is what it is where it is ri nga si vha ri khou tou rasa makhuwani mangafha vha ḓovha vha tshi vho tou ri e afha u khou itea mini ri tshi khou ri vhana vha mukala hala mafhungo ane ni wane ini ni tshi tou vha na ṋawa nṋe zwine ni soba ni khou to nyaga u sokou tou laliwa na pfha muthu a tshi to ri nṋe ndi khou to nyaga ndi uri hezwi ndo laliwa ndi khou to nyaga ndi tshi to itelwa nga ngomu ndi pfe na vhududo zwo khakhea vhana vha mukala ri tshi khou ri yowe ra nga sedza 89 percent ya vhana vho no khou begwa zwino a vhana na vhakhotsi nga anea mafhungo o pfhi hei hei phepho i personala

ndi vhasidzana vhangana vhane no lala navho ni khou ḓisola hu na vhaṱhanga vhanzhi vha khou ḓisola nga maanḓa uri vho vulelani mini vhurukhu havho ṋamusi nga mafhungo o sokou tou funa mabai mabai a ya dina vhana vha mukala a ri tsho sokou tou vhona zwithu zwo dzula ra vha ro no attracter ra vha ndi ri tou wana munna a tshi to ambisa muthu ngori o vhona tsho u dzula zwo khakhea hezwiḽa zwithu he vhana a ri vhe na vhudzekani ha uri na minini hala mafhungo o tou ri ndi khou tou lala na musana ngori o naka ndi khou nyanga u tou mu pfha nda mu thetshela zwo khakhea muthu kha ri a tshi lala na muthu a thome a he vhana heḽa zwo pfhi ndo lala musadzi wo nakaho zwo vha zwa kale mani a ri ḓo sedza vhomme vhavhuḓi kha vhana vhashu uri tou wana uri ho musadzi u ḓo vha mme kha vhana vhanga zwa vha zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hu na vhana vhanzhi ṋamusi vha khou tambula ngori vho mia hone ndi mifhafhara Ndi muthu ane a vha uri ndi ḽihwalaṱhanga mara no ita ṅwana na ḽihwalaṱhanga ṋamusi vhana vha khou tambula vhana vha khou pfeswa vhuṱungu ndi uri a vha ḓivhi na khotsi vhaṅwe vhathu vho khotsi vha tou shuma u rumela zwithu kha vhana a vha ḓivhi na vhana vhavho ngori hule ḽa hone ḽi bizi ḽi khou tou nyaga tshelede ḽa ra hoi nṋe wanga ni sa musapoti a ni nga mu vhoni zwino ndi mini zwezwo khotsi ndi khotsi kha ṅwana naho a sa bvisi tshelede ndi zwone zwithu zwa ndeme zwino ngori afho tovha na vhaḽa vhasidzana vhane vha to ḓivhudza uri hai nṋe kori a sa to ntsha 3.5 na ṅwana anga muvhoni ndi ri na musi ni tshi ya ṅwana nahone ni tshi yo muvhona hu vha dzi terms dza hone hu dza mme a si dza uri ṅwana u tea u vhona khotsi Zwino zwo khakhea, vhana vha mukala u ita vhana na mahule zwi na makhonsikhwentsi. Vhana vha mukala vhudzekani ho tou nyaga u ḓitakadza muvhili ho khakhea. Zwino ri khou ri, Yowee, ri tshi lala na muthu kana o vhifha, tenda a tshi ḓo vha mme wavhuḓi kha vhana vhashu. Hai, u sokou tou vho ri, Tenda houkuḽa kwana ko naka ko ima kwa ita a zwi shumi ri tshi khou ri ḽone eh, pfhi ḽa ḓuvha vhana vha mukalaba a ri tsho lala na vhathu ngori vho naka a ri tsho lala na vha ri ḓo lala na thuri ngori abe ni hezwo ri sathane u shumisana abe sathane tshi ḓa tsho ambara sutu zwino ndi ngazwo ndi khou ri vha ri fuyo ḽitswuku a ḽi kundi tshivhungu a ri ḽi tsho sokolo tshimbila tshi lala na vhathu vhavhuḓi ri sa humbuleli vhane zwithu zwine zwa ḓo begwa kharali ni khou lala na muthu wavhuḓi shumisani khondomo mani hi na malwadze o ḓi tou ḓala ngo tou ri a u shumiswa khondomu ngori vhana vhanzhi a vha na vho khotsi ri khou amba zwino vhaṅwe vho vhana vho tou ṱuvha na makhotsi a vha ḓivhi na zwo ri khotsi muvhala ndi muvhalaḓe ngori mi ya hone ndi ḽihwala ṱhanga ḽi khou ita swili ni ḓo ita ni mahwala ṱhanga kana na ḽi kombetshedza kana na to ḽi tani ni kho to ḓi fhedzela tshifhinga a ri fhambane na u lala na vhathu ngori ni khou sokou tou pfha ni ni khou lumea ḓani o rabeleliwa vheiwe mani ni na madimoni u lala vhathu vheiwe it is what it is when it is ri khou ri sola tshisabi self made millionaire saluto ha ri khou tou bva renga ku grosara vhana mugana a ḓo nsumbedza vhathu grosara ndiye winter ndiye tou ra ro tou dzula ka nḓuni fhedzi ri khou tou kaidza yo tola